Essalowmalikim hormatly wazandaşlar. Şu gün hepdäniň siçerme güni, pardon, şenbe güni, 3-nji maý 2025-nji ýyl. Men şu wideony ýolda ýapýan, Ýola durup wideo ýapmaly boldum. Sebäbi türkmen kontentde şu günler ýaman uly diskussiýa gidip dur. Ol diskussiýada dürli-dürli ýaňky pikirler aýlanyşyp dur. Türkmenistanyň simwolynyň üstünde. Men şu zatlary bir ýene bir gezek siziň bilen gürleşjek bolýan. Hormatly ildeşler, ine siziň bilşiňiz ýaly biz Arkadagly Serdar Arkadaga garşy göreşýäs. Bütin demokratik oppozisiýa, bütin beýleki oppozisiýa şul Türkmenistandaky bolan diktator režime garşy göreşýär. Şu göreşde biz her hili instrumentleri ulanýas. Mysal üçin mass-mediany, mysal üçin protestleri, mysal üçin ýerlerde aksiýa, protest, mitingleri ulanýas. Garaz hemme zatlary ulanýas. Ine şonuň üçin biz eýýäm dört ýylda Köp ýol geçdik. Şu dört ýylda geçen ýolumyz eýýäm köp zatlary üýtgetdi. Hakykatdanam biz diktatoryň şekillerini gowy beýan edip bildik halkymyza. Olaryň ýaňky edýän işlerini, olaryň alyp barýan syýasatyny, olar Türkmenistany nirä getirjegini, näme üçin biz göreşmeli, näme üçin biz azat bolmaly, näme üçin biz gulçulykda. Ynanyň, iki müň ýigrimi 20-nji ýyla çenli, ýagny biz çykyş etmäkäk, e, halkymyz anyk e, düşünenokdy. Biz gulçulykdamy, ýa parahat asmanymyz bar, biz ýaňky iň baý döwletde ýaşap, arkaýyn ýaşaýasmy? Şu zatlara düşünenokdylar. E, ine, hemme aktiwistler bolup, soňky dört ýylda biz uly işler etdik. Biz halkymyza zulum näme, zalym näme, diktatorlar näme, şular diktatorlarmy, diktatorlar dämi, Türkmenistan şu güne nähili geldi, şonuň syýasy taryhyny, köp zatlary düşündirdik size. Olar aktiwistler her çykyşlarynda kiçijik detallar bilen, uly detallar bilen, uly taryhlar bilen, uly ýaňky wakalar bilen size düşündirdiler. Köp wakalar geçdi. Şu dört ýylda geçen wakalarda türkmen režiminiň halka bolan reaksiýasy anyk boldy. Biz şony gowy ýaňky şekilini size beýan etberdik. Ol nähili? Ol halka gul ýalam seredenok. Şul diktator režimi Atal-ogul, Serdar we Gurbanguly Berdimuhamedow öz halkyna ýaňky adam ýaly seredenok. Itçe-de, pişikçe-de, eşekçe-de, atça-da görenok. öz atlaryna, itlerine ýaňky köşkler gurýar her welaýatda, ipodromlar gurýar, aýlawlar gurýar, şo ýerde ýaňky baýramlary geçirýär, muňa atlary podarka berýär, o podarka atlara gyzyldan çaýylan zatlary dakýar, gyzyldan edilen şekiller gurýar Türkmenistanda ýaňky atlara, ýöne biziň halkymyz şol bir togsan birinji ýyldan bäri Sowet Soýuzyndaky ýaly jaýlarda, köçelerde we şol şertlerde ýaşaýar. Biziň baýlygymyz şu soňky 33 ýylda, 34 ýylda men hasap etdim 250 milliarddan gowrak Türkmenistana pul geldi. Nirde şu pullar? Şammy, Pammy, Hajy, Pajy, Nazar Çüýrük, Gurbanguly Çüýrük, Serdar Çüýrük, Oguljemal Atabaýewa Çüýrük şolar gazanyp gitdi. Milliarder boldular. Biz näme bolduk? Biz daşyna gidip gulçulyk, Türkmenistanyň gulçulygyndan çykyp daşyndaky gulçulyga girip gitdik. Ine, şul agyr günler diňe mende, sende, onda däl, bütin türkmen halkynda. Hawa, režimiň ýanyndaky bir on prosent ýallaklar, ýaňky aýdymçylar zatlar ýallaklap zat edip, ol hemme döwletlerde bar, hezil edip ýörler. çykyş edip, ýaňky bir aýdýan, diýýän zatlary halkyň isleglerine garşy bolup dur. Olar üns bermäli. Olar hemme döwletlerde-de bar. Ýallaklar hemme döwletlerde bar, diňe Türkmenistanda däl. Ýöne men diýjek bolýan zadym, Türkmenistanyň esasy esasy möçberi segsen-togsan Prosent möçberi indi düşdi. Türkmenistana täze ýol gerek. Şu otuz dört ýylda geçen ýolumyz nädogry. Şu ýol nämä getirdi? Türkmenbaşy ýaly bir haramzanany baý etdi, bütin dünýäde belli bir adam etdi. Türkmen halky ýaňky hiç ýerde çykmady. Türkmenistan, Türkmenbaşy. Şäherine çenli öz şäherini belledi. Onsoň muny öldürip başga bir kezzap geldi. Gurban kezzap ýaly. Olam Ýene-de özüni öwüp, özüni nime goýup, Arkadag adyny alyp ýaňky öz şäherini gurup otyr, Arkadag şäherini. Olam dünýä belli boldy. Ýene biziň halkymyzyň ýaňky adam ýok, şohradam ýok, oň ýaňky ruham ýok, hiç zadam ýok. Ine, üns beren bolsaňyz, daşary ýurtda bizi kowulýarlar. Indi diňe biziň polisiýamyz, biziň MHM-miz, biziň posolstwamyz, biziň konsulymyz däl-de, ondan daşary, Daşary ýurduň polisleri, FSB-leri, ýa migrasiýa gulluklary bizi kowlaýar. Näme üçin? Dokumentlerimiz düzükde. A näme üçin düzükde? Biziň günämiz ýok. Biziň konsulsa, posolsa düzedenok. Näme üçin düzedenok? Gurban bilen Serdar şu türkmenleri daşynda köp bolmasyn azatlykdan dem alyp, dem alyp, pilleler üýtgämesin diýip içine salmaly diýip ýaňky içine salyp ýene de e, bizi kontrol edip gorkuzyp ýene saklap dur. Öň men aýtdym. Türkmeniň 60% türmä sokup çykardylar ýörite gözler gorkar ýaly. Şondan çykanam beýleki türkmenler gürrüň berýär. Aý bulaşmaň o, onsoň türmede ýaşar ýalylar diýip ýene bir gorky döredýär. Bunu bize gorkudan başga zat döretmedi. Nämämiz asuda, nämämiz parahat? Şul asuda parahatçylykda gulçulykda gezip ýörüs. Ine, şul zatlary göz öňünde tutup, bir adam çenden ýaňky gaýgysy ýetip, çenden ýaňky göreşiň aňyrsyna baryp, indi hiç ýol tapman, bir özüni asyp öldürýär, bir özi maýyp edýär, Biri özüni etajdan zyňýar, biri özi ýaňky e, terk edip Türkmenistana gitmeli bolýar. Beýlekisi maşgalasyny ýygnap, şu Türkmenistan gerekkä men türkmen bolma ökünýän diýip gitmeli bolýar. Beýleki bir adam gidip ana Warşawada pasportyny ýyrtýar. Maňa Türkmenistan gerekkä özüňizi alyň. Men Türkmenistan gutardy diýip. Beýleki alyp ýaňky baýdagy depgilýär. Beýleki bir aýal maşgala gelip men dinimden hem çykjak diýär. Şu zatlar açyk efirde bolup dur. Men hiç kimi günekarlamok, men hiç kimi ýaňy kritika edemok. Men ýöne diýjek bolýan zadym, biz şu güne geldik. Indi şu gidişine gitse, biz graždan urşuna barýas. Men şoň üçin şul çykyşymy diňe türkmen halkyna däl-de, türkmen halkyndan saýlanan kezzaplar hökümet diýişýän adamyz aýdýan. Türkmen halkyndan saýlanan çüýrük tohumy aýdýan. Siz-ow Bizi hakyky bir graždan urşuna eltýäňiz. Graždan urşy başlasa birinji bilen sizi ýok ederler. Biz gan dökmejek, dökmejek, dökmejek bolup hemme zat sabyrsyzlyk garaşdyk bolýyn. Häzir şeýle bir gan dokular bolýyn, ony saklap bolmaz. Kim şo güne eltýär? Oppozisiýa däl. Kim şo güne eltýär? Şul iki sany atal-ogul. Ine men size bir mysal aýdaýyn. Düýnküde Serdar Berdimuhamedow Awaza dynç almagyna gitjek bolsa, kakasy diýýär, Alyp git ýaňky ýanyňdaky hemme ministrleri alyp git, bular agdaryşyk edäýmesin diýip. Bul indi založnik edip, şul ministriň hemmesini akydýar Awaza. Nämemiş, aý ýaňy ýaňky OON-yň bir märekesini taýýarlamaly çäresini, şoňa siz gerek diýip. Kim gerek oňa? Hiç kim gerek däl oňa. Özi gitse-de bolýar ýanynda kömekçiler bilen. Ýanyna gaty gitse MHM-iň başlygyny alyp gidip bilýär. Ýok, bul hemmesini alyp gidýär, şo ýerde kontrol edýär. Ýagny şo ýerde öz ýaňky köşgünde ýaşaýar, Türkmenbaşyda, ýaňky Krasnowodskda. Bu gapdalda-da öňki ýaňky Polimeksiň guran etažalaryna ministrleri goýup, Onam pasluşka goýup diňleýär şular näme oppozisiýa bilen habarlaşaýmasyn. Oppozisiýa ýaňky ministrler oppozisiýa pul berýär şonuň üçin oppozisiýa göreşýär. Şeýdip pikir edýärler. Şeýle bir gorkýarlar. Indi her gezek ýaňky biri bir ýere gitse hökman založnik edip hökmüni alyp gidýär. Siz kadrlary görersiňiz, görensiňiz TikTokda, Watan programmasynda. Gidenini hemmesini alyp gidýär. Stroý edip özä ýörýär, sag gapdalynda yzrakda-da Raşid Meredow birinji rýadda, ikinji rýadda ol Gulmanowa, mejlisiň başlygy we beýlekiler ýörýär. Hatda şul adamlar, şol ýaňky yzynda ýörýän adamlar deň bir hatarda ýöremeli adamlar. Mejlisiň başlygy prezident bilen deň. Prezidentiň uly zady ýok. Bula ýerine ýetiriş hökmüniň ýaňky ýolbaşçysy bulam e, kanun çykaryş hökmüniň ýolbaşçysy. Kanun çykaryş hökmüniň ýolbaşçysy prezidentden ýokarydyr her wagt. Hemme döwletde. Ol ýazat ýok. Lüboý prezidentiň kanunyny mejlisiň başlygy ýatyryp bilýär. Bizde kanun bar, bizde mejlis barmy, bizde deputat barmy, bizde prezident barmy, bizde milli lider barmy? Bizde hiç zat ýok. Eger prezidentimiz bar bolan bolsa, hana Belarussiýa müňden golaý studentler tutuldy. Basyp ýatylar. Nämçip girenok, nämçip oppozisiýa girip, şolar bilen habarlaşyp, şolara kömek etmeli bolýar. Hana Saratowda, Kazanda, Russiýada müňlerçe adamlar tutup, ýaňky Belgrada ugradyp, şöyle uruşa saljak bolýarlar. Hany biziň prezident, hany milli lider? Keýp çekip ýörler. Bul Awaza dynç almany gitse, kakasyna aýdýar, olaram alyp git. Men seredip bilemok. Men arak içmeli bolýan, ýaňky piwe içmeli bolýan, men tirýek çekmeli bolýan, tans etmeli bolýan. Ma, meň wagtym ýok olary seredip. Akyt hökümediňi diýip. Bular bolmasa azaşyk edýär bizi diýip. Indi her bir ministrden Serdar Berdimuhamedow gorkýar. Bir ýerde dagy ýygnaga Türkmenbaşyda on munda gije agasa jaň edýär. Nirde sen? Gel, gel, gel, gel diýip. Şeýle gorkýar, biri on minut ýaňky gelmese, şol üýşüp meni agdaralar diýip gorkýar. Diýmek, bular indi diňe halkyna däl, ýanyndaky saýlabana egindeşlerine ynanmaz. Men şony diýjek bolýan. Häzir hemme zat taýar. Hemme şertler taýar. Şul iki sany ataly-ogul tutup tussag etmäne. Kim böwet bolup dur? MHM, polis. Başga böwet bolan ýok. Halk alýar şulary. Eger-de MHM, polis, şu gidişine gitse, Alişeri, Abdyllany, ony, muny aressat gitse, onda graždan urşuna barýar. Näme üçin? Oppozisiýa näme bolsa-da kynçylyklar aýdyp, zat edip, adamlaryň içindäki stresini ýuwaşadýar. Ýagny çykardýar. Ýagny şular näme bolsa-da meň agzymdan oň. agzyndan, oň agzyndan bir zat eşitseler, ýagty bi bi adalatly eşitseler, şul adalatlyk şeýle bolmaly, şeýle bolmaly, umuman olaň stresi çykýar. Bolmasa içini alyp, içini alyp, hersi awtomat pyçak alyp gidip bulary öldürerler. Biz demokratik oppozisiýa, şu çalyşmalar kanun ýolla, gandöküşiksiz, bileje, agzybirje hökümet bilen, döwlet bilen, halk bilen şony geçireli diýip biz hereket edýäris. Ýöne öýdýä-böýdýä atal-ogul gidip Serdar söwda kontraktyna gol çekýär-de, o ýerde öz graždanlaryny söwda kartanasyna çalşyp gelýär Erdogan bilen. Şondan Alişeri Abdulany aldylar. Şu ýaly zatlar bolanda hökman bir baýdagyny ýakar, e, baýdagy depgiler, beýleki pasportyny ýyrtar, beýleki men dinden çykjak diýer. Olar näme üçin beýdýärler? Bu tupigy geldiler, ýaňky nälaşlykdan bir netijä geldiler. Muňam belaň körügi Serdar we Gurban Berdimuhamedow. Ynanyň, Nuryň baýdak depgilänine men gaty garşy. Meni bir ýaňky batlan ýaly. Ýöne düşünýän oňam ýagdaýyny. Ýyllap ýyllap daşynda göreşip göreşip şu güne gelip ýaňky şul egindeşlerini alyp gidip oturanyna oň çykarýan gahary. Oňada düşünýän. Ýöne ine şul oppozisiýa bir kanun esasynda gider ýaly biz bileleşmeli, agzy birleşmeli. Bolmasa biz graždan uruşyna bararys. Ol baýdagy depgiler, ol pasportyny ýitar, o dinden çykar, bul özüni terk edip ýaňky e, nemesini e, watany terk edip gider. Ol özüni atar, ol özüni esasan zyňar. Bul gidip hökümeti partlar, bul ýene bir zady biz şoňa barýar. Ynanyň, Durmuş rezin ýalydyr. Eger-de bir tarapa MHM bilen polis halk gysyp-gysyp çekse, ahyr şo ýyrtylyp bu tarapa, ýaňky MHM polislere ýene plýotka uran ýaly degýär. Ine biz şondan gorkýas. Şo bolmasyn diýýäs. Şoň üçin men MHM polis işgärlerini ülgenýän. Gum porup, girrerip ýöremäň. Halk bir, halk bir galaýsa, tekizräk gidýär size, maşgalaňyz bilen. Ynanyň, size halkyň sany millionlarça. Bir gün biz karar alsak içine girmeli diýsek, 2 million içine girýär. Durulmersiňiz. Türkmenistan reformalara garaşýar. Reformalar eýýäm 10-15 ýyl mundan ozal başlamalydy. Şolar başlamady. Şu günki günde Türkmenistanda reforma bolmasa Türkmenistan öňe gidenok. Atal ogul batyrdylar Türkmenistan katastrofada bankrot. Pullary yok. Bar alynýan, bar getirilýän Türkmenistan zatlar karzyna. Bar gurulýan zatlar karzyna. Kim ony bermeli? Yine biz bermeli. Ýene biz şony ýaňky şular gider, öler gaçar gider, ýene biz şony ýaňky düzetmeli, ýene biz Türkmenistany düzetmeli. Şonuň üçin meň diýjek bolýan zadym, hormatly ildeşler, siz MHM bol, polis bol, ministr bol, wise-premýer bol, ataly bol, ogul bol, ýaňky halk bol, hökümetde bir ýönekeý işdeş bol, çopan bol, biz şuny etmesek biziň alajymyz ýok. Ynanyň, döwlet boljak bolsak, halk boljak bolsak, beýleki siwilizasion döwletleriň arasyna özümizi girizjek bolsak, biz şundan geçmeli. Birinji, biz Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhamedowlary tussag etmeli. Hemme çüýrük tohumy tussag edip, şulara çäre görmeli. Onsoň biz açyk saýlawlar geçirmeli. Hemme dünýäde şu gurama bolsa gelsin. O Rossiýa bilen Gazagystan gerekkä? Olar diňe falsiwasiýa edýär. Hemme dünýäde şu kim gelýän bolsa gelsin. Tassyklasyn. Her kant e, ýanky e, izbiratim çaskada halkam otursyn seretsin, falsifikasiýa bolaýmasyn. Şeýdip biz bütün dünýäde açyk saýlaw geçirip, biz prezidentimizi, mejlisimizi, parlamentimizi, e, subutlarymyzy, prokuraturany hemmesini saýladyk. Indi serediň, Siziň soragyňyz bolsa alyň serediň ine hemme dokumentler diýip biz görkezip şeýle saýlamasak Türkmenistana hiç kim kanun döwlet korrupsiýa döwlet däl şuňa inwestisiýada gelmez muňa ünsem bermezler şol garaz bütin dünýäň iň bir gyrasynda musornyý reýtingde oturars. Meň diýjek bolýan zadym, gepiň tümekleri, hormatly watandaşlar, biparwaý bolmaň. Geliň, aktiw bolalyň-da, şuny bir aýa galman düzedeliň. Ine, Gurban, Gurbanlyk baýramy ýetip gelip otyr. Ta her bäşinji gün metjitlere barmaly. Her bäşinji günden başlap, indi biz metjitlere baryp, biz taýýarlyk görmeli Gurbanlyk baýrama. Ol bir. Ol günlük etmeli işimiz. Indi iň wajyp iş näme? Alişer Sahatow, Abdylla Urusow tutuldy. Hemme pul geçirenlere men köp-köp taňyrýalkasyn aýdýan. Bize pul azajyk ýetenok. Kyn görmän, özüňiziň maddy kömegiňizi beriň. Maddy kömek berjek bolsaňyz bir dollaram bolýa, iki dollaram bolýa, üç dollaram bolýa, bäş dollaram bolýa, hökman müňläp, ýüzläp geçirmeliler. Şu wideoň aşagynda şu gün, soňrak, edil häzir goýup bilmen, men ýörite ibanlar goýan we Alişer Sahatowyň aýalynyň ýaňky familiýasy adyna goýalym. Şoň at familiýasyny tutup siz iberip bilýäňiz. We gerek bolsa özüne jaň edip bilýäňiz. Kimde kim özüne jaň edip goldaw kömegini etjek bolsa meň bilen habarlaşyp biler men telefonyny bereýin. Jaň ediň goldaň. Şu gün deportasion lagerde biziň iki oglanymyz otyr, olar siziň kömegiňize mätäç. Olar dört ýyllap göreşdiler. Olar pikir etmediler şu güne şu güne bolarlar we halk e, yani aktiv bolup kömek etme diýip olar pikir eden oklar. Olar her wagt umydy söze. Biz bir birimizden umyt kaçırmaly däl. Biz diňe öňe gitmeli. Eger de biz öz bagtly watanymyzda asuda, parahat, güýçli, ösýän Watanda ýaşajak bolsak, biz gymyldamaly. Myrat Gurbanow gelibem hiç zat edip bilmez, Talyýewem gelip hiç zat edip bilmez, Nurjan apa-da gelip hiç zat edip bilmez, Düýejäm gelip hiç zat edip bilmez. Biz barymyz agzybir bolup edip etmesek. Döwledi bir adam ösdürip bilmär, biz ony gördük. Nyýazow diýen bir haramzada edip gördi welin, edibilmän öz-özüni ösdürdi. Öz şäherini gurdy, öz ejesiniň, kakasynyň, doganlarynyň atlaryny hemmä ýaýratdy. Öz ýaňky pamýatnigini goýdy, şekilini goýdy, güne bakyp, zat edip, dört-bäş müňden golaý ýaňky şekilleri, portretleri diňe Aşgabatda goýdy. Näme etdi? Özüni bütin dünýä belli etdi-de, özi üçin ýaňky döwleti gurdy. Biziň döwletimiz gurulmady. Birinji döwleti Türkmen Respublikasyny Gaýyrt Atabaýew gurdy. Ikinji Türkmen Respublikasyny Gurban neme, Türkmenbaşy diýen Nyýaz gurdy. Gurbanly ýöne şony aldy. elinden aldy. Biz indi üçünji respublika halkyň respublikasyny gurmaly. Ine şoň üçin tijenmeli. Pikir etmäň, aý bular beýle, bular hiç zat bolmaýar. Hiç zat bolmaýar, hiç zat etmeseň. Biziň halkymyzyň bir prosenti gymyllasa, hemme zat bolýar. Hemmeler ýol açylýar. Deňlik bolýar. Kredit al, hökümet garantiýa bolar. Ýer al, potrot al, näme gerek bolsa hökümet durar yzyňyzda. Hökümet size ýöne talaman diňe kömekler eder. Polis, MHM haklaryňyzy gorar. Hemme zat bolmalysy ýaly bolar. Indi şoň üçin men haýyş edýän Alişer Sahatow, Abdulla Orusow Dagylara kömek etmeli. Aktiwistlere. Olar DVT halk hereketinde degişinde ýeri ýok. Olar aktiwistler, graždan aktiwistler, bloger, graždan aktiwistleri siziň haklaryňyz boýunça köp çykyşlar etdiler. Ýalňyşdylar, dogry ýoly ýördiler, ýöne gelip gahrymançylykly çykyş etdiler. E, indi režim şolary alyp, akidip sizi gorkuzjak bolýar. Ine biz alyp bilýäs diýip. Allaň beren ömri bar. Gorkup ýörsek, gorkubam ürkgideris. Şoň üçin mert boluň, birek-biriňize kömek ediň, agzybir boluň. Hoşsag boluň, indik gepleşiklere çenli.